Rhun ap Iorwerth ydy llefarydd Plaid Cymru ar iechyd ac mae o yn ymuno â ni rwan. Bore da i chi. Y Llywodraeth yn deud y bydd 70 y cant o breswylwyr a staff cartrefi gofal a phobl dros 80 oed wedi cael eu brechu erbyn dydd Sul. Mae hynny'n newyddion calonogol, ydy o ddim? Hmm, well na hynny, yn ddiddon o byse 70 y cant wedi wneud erbyn heddiw mewn uh, ateb uh, i gwestiwn gen i yn y Senedd dydd Mawrth a llai na chwarter sydd wedi cael ei gwneud. D- dwi'n rhyfeddu bod yr gweinidog yn deud mai camgymeriad di-niwed oedd hyn. Does na'm camgymeriadau di-niwed o'r math yna'n cael ei wneud. Dwi 'di gofyn yn gyson, yy, Dylan, am ddata llawn cwbl agored ynglŷn â lle'n union 'dan ni arni hi, fel bod ni'n gallu mesur. Wnes i sgwennu at y gweinidog bron i bythefnos yn ôl yn gofyn am hynny, dwi 'di codi'r peth yn y Senedd droeon. Dyma pam 'Da ni angen y data a'i gael o, fel bod y Gweinidog yn methu deud wrtha ni, er, mewn ffordd ffwrdd â hi, bydd 70 y cant wedi wneud erbyn y penwythnos. Pan mae chwarter oedd wedi wneud erbyn diwedd pnawn ddoe, mae o'n gofyn cwestiynau difrifol iawn ynglŷn â beth sy'n digwydd. Ond mae yna ymdrech fawr yn mynd i gael ei gwneud penwythnos 'ma. Oni fyddai'n well i chi feirniadu Fore Llun, ddedwn ni, neu'r wsos nesa, pan fyddwch chi'n gwybod yn union be fydd y ffigyrau bryd hynny. Y datganiad nes i roi allan ddoe, Dylan, dwi'n bod yn deg iawn yn fan hyn, a, a dwi isio i'r broses yma weithio, y datganiad nes i ddeud oedd 70 y cant erbyn y penwythnos, da ni ar y 25 y cant rwan, waw, mae hwnna'n dasg, mae angen i'r yy gweinidog ddeud wrthon ni os ydi o'n dal yn credu yn bod ni on track. I ateb o ydi, O, gwneud camgymeriad wnes i. Wel, alla i mond cymryd o hynny mai camgymeriad oedd deud y byddan ni ar y llwybr iawn erbyn y penwythnos. Dwi isio cyrraedd at y pwynt lle 'dan ni'n gallu deud bod y broses yma yn gweithio, yn gweithio cystal i ni yng Nghymru ag y mae o i unrhyw un arall, ac ar hyn o bryd dydi o ddim, ac os 'dach chi'n edrych ar y ffigyrau, faint o frechiadau sydd wedi cael eu rhoi allan yn yn y gwahanol wledydd, a dim fel arfer ots o gymharu beth sy'n digwydd mewn gwahanol wledydd, ond mae efo hwn wrth gwrs achos da ni'n gweithio ar un system mewn difri. Mae ma Lloegr er enghraifft wedi gwneud dros chwarter yn fwy na ni, a mae hynny yn chwarter yn fwy o bobl sydd wedi cael eu diogelu rhag y brechiad yma, chwarter yn fwy o bobl sydd ddim yn crafu pen yn meddwl pa bryd mae'n yn rhof i ne tro rhywun bregus yn y nheulu fi yn mynd i ddod. Da ni angen gweld codi gêr yn fan hyn. Mae gyda ni dima brechu gwych ar draws Cymru. Da ni angen cael mwy o frechiadau iddyn nhw a mwy o gleifion iddyn nhw i gweld. Ie, ond mae y Llywodraeth a'r awdurdodau yn gwneud eu gorau glas. Mi glywson ni am ymdrechion clodwiw y fyddin ddoe i ddosbarthu'r brechlyn a helpu yn y canolfannau, ac mae pethau'n wasgaredig ac yn wledig yng Nghymru, yn dydi? Mae'n haws brechu mewn dinasoedd a brechu mwy mewn dinasoedd. Rhys, Dim amheuaeth am hynny a dyna pam bod eisiau gwneud yn siŵr bod gennym ni systemau mewn lle er mwyn gallu ymateb i hynny. Er enghraifft, da ni'n gwybod bod hi ar bapur yn anoddach i roi brechiad i bobl mewn cartrefi gofal mewn ardal wledig nag ydy i bobl mwy iach ac ifanc mewn ardal drefol. Ond mae yna berchennog cartre yym yy yy yy yy yy c- cartre preswyl yn y etholaeth i sy'n deud Duwcs mae rhan fwya o'r bobl sy yn yng nghartre i swn i'n gallu mynd â nhw i ganolfan ferchu pe bai angen ond dwi ddim wedi cael y cyfle i wneud. Ydy mae angen arloesi yn does drwy'r amser ac mae angen tryloywder llwyr a pan mae Llywodraeth yn deutha ni 'Da ni'n mynd i fod wedi gwneud 70 y cant erbyn y penwythnos, a 'da ni ar 25 y cant erbyn dydd Iau. Dwi'n meddwl bod hi'n deg i fi ofyn i'r Gweinidog, gwrandwch, rhowch gysur i ni, dangoswch i ni eto eich bod chi'n mynd i allu cyrraedd eich targed. Dwi'n gobeithio na rwy fod o, ond mae'n edrych yn dasg fawr i fi. Ie, dewch ni newid cyfeiriad mymryn ŵan, dogfen fel y clywson ni gan Nest yn fan'na, sydd wedi cael ei ryddhau'n gyfrinachol O'r adran iechyd yn awgrymu fod gweinidogion yn ystyried talu pum can punt i unrhyw un sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn Lloegr, ond y Gweinidog Amgylchedd George Eustice yn gwrthod cadarnhau hynny a dweud fod o'n wir bore 'ma. Be' 'dach chi'n feddwl o'r syniad? Yym dydw i ddim yn gwybod am fanylion yr yr cynllun yma o gwbwl. Ma' fydden ni angen yy edrych arno fo mewn mwy o o fanylder. Hynny 'di, ma' 'na bob math o gama' sy angen 'u cymryd yy mewn ymateb i'r i'r pandemic yma. Ma' nw'n ma' nw'n gama' sy yy yn ddadleuol, rhei o'nyn nw'n arloesol, rhei ohonyn nw, ma' isio edrych ar popeth sy'n gallu'n helpu ni yy yma yng Nghymru yy a peidio treulio gormod o amser yn canolbwyntio ar y pethau sydd o bosib yn yy yn distractions fel sy'n nhw'n deud. A Boris Johnson ddim yn gwarantu y bydd y cyfyngiadau wedi codi erbyn yr ha' yma. Sut dach chi'n gweld hi? Yym, mi oedd 'na gynnig gan griw o yy aelodau'r Senedd, yy nathon ni drafod yy echdoe, yn gofyn i'r Llywodraeth am garanti na fydda 'na yy gyfnodau clo ar ôl yr un presennol. Rŵan, Dylan, dwi'm isio ddim un cyfnod clo arall, dwi'm isio diwrnod arall yy o hyn. ond mae unrhyw un sy'n gofyn am warant yn y pandemig yma wedi methu â chymryd sylw a pa mor, uh, pa mor anodd ydy hi i ragweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond dydau hyn, mae rhaid i ni wneud siŵr bod yna gynlluniau mewn lle sydd a'i nod yn gwbl glir ar drio osgoi y patrwm yma o gloi, datgloi, cloi, datgloi, achos yn gwneud dim lles i unrhyw un.